Hei hi aw he project hi UDNPA hnuaiah hian smart city hnuaiah tho hianin waste to art waste to art tih kha kha project kha awm a chu chu heta kan ho tu ten min rawn bia maw chuanin chu chu a englem nge kan siam anga an tia khatia kan han indawr tawn na atang khian hemi idea hi I a rawn chhuak ta kan hotu te idea leh ka idea kha kan ti khan kan han in thawh tawm ta maw chuan ti hian a rawn chhuak ta chuanin thirchhia siam a thanga kha ka tia thirchhia nena hete han tih hi ah state hrang hrangah te chuan a tam tawh a nih chu kan ramah hianin kan state ah hian a la awm ve lo in ka hria ka hriat sual loh chuanin Chumi vang chuanin kan han ti chhin a, chu chu a rawn chhuah dan chu ni mai a, project rawn chhuah dan chu maw? Kan. Ni tur hman hetiang hi lo ti tawh nge? Hetiang ang welding, aw welding tak hi chu ka la ti ngai lo a, kan zir lai khan, kan zir lai khanin aah engtin nge ka sawi ang aw class, class kha kan nei thin a, class kan nei khan welding class te kha awm thin ta, chuanin a chang leh aah hlum a siam te, a chang leh thing a siam te, a chang leh thir a siam te khatiang ang kha awm thin ta, chungah chuanin kan ti. kan ti thin ta kan kan zir lai khan chunga kan zir te pawh chu kan hmang tangkai ni hi. Chu chu a nih a ti kum vel atang nge ni ang? Ahh ka ka zir kan zir lai kha chu rei leh deuh hlek tawha Sanghnih Sanghnih sawmpathum khan ka zir chhuak ta i enge ni ang i a master degree kha. Chung chu ni ta, aw i a degree kha kan nei anih chu maw? Chu chu Paw Sawm pahnih pass hnu khan i college pangai ang khan a zir theih ta, BFA kan ti a, Bachelor of Fine Arts tih kha a awm ta. Chuanin i chumi zawhah chuanin Master degree kha kan zir leh ta, BFA kha kum li kan zir a, Master degree kum hnih kan zir leh bawk ta. Tichuan kum ruk zir chu ni ta maw? Chuan hei ti hianin. Hun awlte hman remchang ang ah khan a hrang hrang thil chi hrang hrang kha kan khawih a tiang chu a ni deuh mai. A nih hetiang lo, hemi a lim ang zawng te pawh khan i siam an ti a. Aw aw aw. Ka siam hmasak pawl chu lunglei ah sawn i thuam luai a, mual luh dawn ah sawnin Pu Thuamluai a lim hi ka siam a, awmchin a bust kan ti ta. Chu chu ka siam hmasak Paul niin ka hria. Chuanin, Aw Vanapa Lim hi ka siam hmasa zawk. Vanapa Lim hi ka siam ta. Vanapa Lim hi sang hnih sawm pali ah ka siam tan a, sang hnih sawm panga kan zo in ka hria, ka hriat sual loh chuan maw i siam chhung kha a rei a. I. Bronze bronze chhun a ni ta ni. Sawngte saw a hau tak ta bronze chhun hi chu. Chu chu ka siam hma sak pawh. Laizawl khaw chhungah chuanin chu chu ni ta chuan Thuamluaia mualah chuan Lunglei a ni leh ta. Chuan Raj Bhavan chhungah khianin Kawtchhuah ropui a kan lungker ang khi khing khi a replica kan ti mai a, kan copy tawp a nih chu. Ih Governor, Governor ina a duh ang khanin. Chung chu sang hnih sawm paruk khan ka siam bawk a, sang hnih sawm paruk sawm pasarih chho vel khan a ni bawk ta maw? Chuanin eng eng emawni private tih vel te chu a awm ve nawk mai aw. Nia Vana Pa Hall khan sawi daih ta ila, ka lai a Vanpa Hall kawtah i siam a kha. A hau tak vang nge ni? A kha a pate hei a te ang reng lo te kha kan lo sawi thin e. Mizona Zona pawh ka dawn tam. Paul a ni kan siam hlim te pawh khan a va te ve. Vanapa Vanapa kha chu chu heti ang tiat lek tur hi maw ni le tih te kha a awm ta. Ih amah erawh chu Vanapa. Kha khatiang tiat bawr vel a siam a tur a tih kha ka ni ta, Commission work a ni ta ni. Commission work ah khanin, Commission work ah chuan a siam, min siamtirtu tena an duh dan a kan siam kha a ngai ta. Chumi mil chuan ka siam ta. Chuan khami kha Art and Culture Department ah hnuaiah Thirteen Finance Commission hnuai a siam a ni ta ni. Chu chu project kha kan hmu ta chu pawh chu. Chuanin. Pakhatah chuan a tet chhan kan tih te pawh chu a hau tak vang chu ni. A hmanrua kha Mizoram a siam thei loh ta, Mizoram a siam thei loh ah chuanin dar chhuan tui a kan chhun a ni ta a ni. Chung te pawh chu a hau tak, dan chu turu tak a ni, siam chung pawh rei a. Tuna mi hi engtia rei nge i siam tawh? Tuna mi hi hei a thla pum hi han belh khawm ta ila, thla khat, thla khat hi pum vel chiah chiahin ka ring. Chawlhni vel te kha paih tai la maw? Ti ang khanin thawhṭan aṭanga inrinni chhung kan khawih mawp mawp a. Chu chu a thir chhe zawn khawm chhung hi rei duh ang reng khawp mai a. Thir chhia hi duhthusam. Duhthusam hi awm thei lo a, kan han la khawm a, hei two wheeler parts te ti ang te kha a awm a. Chumi kha mi chu la khawm ta ila, hei hi remang a, helai hian bel ila remang a tih vel te kha khang te kha a awm ta. Ih chu chu. A hau tak, a ti hau taktu pakhat a nia, kan va kal ta ti khan kan va kal a, ih, kan duh tak kha kan va zawng chuang bik lo ta, kan rut khawm tawp hei a chuang rei rui bawk ta tiang te pawh hi aw a rem rem kha kan hmang tawp mai a maw. Chu chu lehlam ah chuan in kan hotu sawi leh thin ila UDNP e hnuai atang in hei waste to earth tih project kha rawn awm a min rawn siam tir a an rawn ngaihtuah chhuak hrim hrim hi kan lawm keimahni lam atang pawn ih heta a hotu lam atanga an rawn tih loh chuan keinen a va tih ngawt thei a ni bik lo ta tiang ang an achang hria hotu kan nei a a lawmawm khawp mai hei hi. Hei hian eng nge a en tir deuh si leh a thim deuh a nei ve an ti? Thim a hi a hemi a hmun hi sumtual tih kha a ni ta, sumtual han tih chuanin ka rilru a rawn langah chuanin Aa, han len velna maw, han len velna, han awm khawm velna kha a ni ta. I chuti rual chuanin keimahni Mizo, keimahni Mizo tradition lang ve thei deuh si tiang kha rilruah khan a awm bawk a. Chung chu kan i kan hotute nena kan han sawi kha a nia. Min rawn be tu tak hi pi a, Duin hi a hming sawi ri ka phal angem ka hre lo a, a sawi ri ang. I chu chu ni ta, a han sawi khanin chutiang deuh chuan, I ti la, tha anga kan tia khatia kan han ngaihtuahna atang khan hei hi rawn chhuak ta, naupang hi awm se kan duh chhan pakhat a ni ta, sumtualah chuan naupang an awm khanin i a tikimtu a ni pakhatin kan hria, chu chu a ni deuh mai, a thim ang a hran pahin chumi chu a siam ang u tih bur kha chu a awm hran lo. A ni chuan hei chu a san zawng vel tura pawh hi tia ruatsa deuh, ruatsa chu awm lo a hei hi chu. Mahse, heta nichin a kan sawi ang deuh khan a te hma lutuk a milim hi i. Chumi vang chuan mihring nung lo reng reng chu kan siam chuan keimahni line atanga kan siam danah chuan mihring tiat ai chuan a ai a te emaw a lian emaw tur hi a ni tlangpui ta. Chumi chu chumi zir chuanin hei pawh hi i kan hisap kha ka hisap kha a ni ta. Chuanin tihianin A lian lam hi chu a lo hmuh nawm tlangpui bawk ta, a len na nana chuanin a lo pui hma bawk ta. Milem an nih tawh sa kha chuanin a tet chuanin a buaithlak ve duh lutuk a, hei hi fit kual leh chan ve vel niin ka hria a tira ka teh drawing ka siam khan chu chu kan siam kan siam ta an kun leh deuh takah chuanin chung vel chu nih ka ring a, a teh zawk hi fit ruk bawr vel a ni ta. Tiang vel chu nih chu tuna a dimension a hi chu maw. A nih tik hian a peih nge in. Hei kan zo thuak a, kan hun duh hi ni thum ni li vel a tam berah kan la mamawh ka ring aw maw. Chuanin a dinna hmun tur leh a din han tih ngheh velah hianin a hau tak leh deuh hlek ang a. Kan zo, kan zo thuak a ni tunah hian. Hemi lo hi dang vel a dang. Tun dinhmunah chuanin aw a awm rih lo, tun dinhmunah chuan a awm rih lo a, kei hi i. Hnathawk, hnathawh lai nei ka nia, khami kha hnathawh pah khanin thil aw eng eng mawni mahnia thil tih te kha kan nei ta maw? Chung vel chu ni mai a, hran pah chuanin project lian tham chu hma chhawp chu ka nei lo a, tunah entir nan tuten emaw min rawn private a ni emaw sorkar ang pawn min rawn dawrh kha chuanin I kan hotute lam pang rawn chung khanin hman theih dan a awm chuanin chu chu i kan siam, ka siam thei reng tih kha a ni deuh mai. I kut chhuak i siam tawh ah khanin a eng hi nge a tha it deuh ber che ve, i lung ti awi tu ber. Masterpiece deuh ang deuh te kha awm tawh em? Masterpiece tak hi chu a la awm lo in ka hria a, ka sawi thiam dan chuan a chhan chu i tuna hei hetiang kan siam te pawh a awm dan tur sa kha hriat sa ni lem lo a. Chang chuan tihfuh deuh te kan nei a, a chang leh tihfuh em em loh te kan nei leh thin a. Keimahna ka ih eng nge niang umm min la ti lungawi deuh pakhat chu pheichham hi ka siam a nih chu, patih hi pheichham hi ka siam tawh a, pheichham ka siam hianin a a pheichham in a zir hrim hrim nge ka hre lo a, a fuh viau zel maiin ka hria a, inang phei chu a ni chuang miah lo a. Chu chu a ni pakhat a engvang nge ka tih chuan keima zalenna atanga Ka siam a nih vang niin ka hria a, i chung chu a ni. Hetia outdoor angah hi chuanin duhtu sam tawk lohna hi a awm ve zel mai, hmasawnna tur ang chi kha a la tam lutuk a, kan experience a la tlem tham a, tun dinhmunah phei chuanin. Chumi vang chuanin han thiama masterpiece ti tur chuan kan la kan kan kan thiamna a la bei tham deuh in ka hria keimah dinhmunah chuan maw. Na dang nen ka khawp mai tia, kei chu a beh bawm ang deuh kha a nih hmel zawk mah. Helampang hian tinge kal chhung zawm zel te pawh chu tum. A chu ni e, hei ka van nei amaw? Ka van nei a, hemi fine arts ka zir avang hianin Dait district hemi ah hianin Institute of Education and Training ah hianin Dait ah hianin i post kha kan a awm a, chutah chuan ka luh pha nih chu hemi lem ka milim ka siam thiam avanga lut ka ni ta. Chuanin chumi chu tunah hian Dait Colosip ah ka thawk mek a. Chuanin kan Principal te khami enge niang phalna la khanin kan Director te pawh niang chu khami te chu ta tang chuanin chawlh la khan tunah hian ka siam mek a i tiang te chu kan dinhmun a nih chu. Chumi chu a awm ziah chuanin umm i siam tawh ngai lo mi tih te hi zawnna te pawh ka dawng fo a i a dik chiah a amaherawh chu Kha mi ka line a tang vek khan engkim kha kal a chuanin kan la siam reng, kan la siam thei reng a ni tih kha hei ti hian a ti chiang tu a project kan hmu leh hlauh bawk a, i chu chu a nih dauh mai tunah chuan tun in hunah chuan. A nih leh nia in ka thawn chung changah tho khanin nangmah deuh hian nge pahnih khat a group ang deuh a team ang deuh hian awm nge ni ti hianin i ti deuh ngawr ngawr nge engtin a in ka thawn ang. Aw kei kei keimah hi chu mahni hian ti hian ka kal a Chuanin i amaherawh chu chutih rual chuan Artist Society hi kan awm a, sorry, Mizoram Art Development Society, Mizoram Art Development Society hi kan awm a, chutah chuanin a ziak mite, hetiang ang a siam mite a chi hrang hrang kha kan intel khawm ve a ni. Chung ang chu kan awm a, chuan tun dinhmuna hemi ka project hi chu mimal, mimal project a ni ta. Tiang khanin i keimah tak hi chu mahni a ti ka nia, a then a kan thiante thenkhat hi chuan a huho a, i siamte pawh khan awm ta maw? Keimah tak hi chu mahni in ti hian ka kal a, tun dinhmunah hian hei thian ka nei a, helper tel lo chuanin helper tih ai mah chuan assistant ang te pawh aniang chu chung chu ka nei a, hei ka thianpa hian min pui bawk ta, chung chu project lian thamah chuanin A hlo theih loh. Ahh, a hau tak ve lutuk kan hna hi maw? Thirchhia ringawt pawh hi khe chiang zat vel mai a. Thirchhia hi kan lak khawm ringawt pawh hi quintal sawm chu tling tawh ang kan lak khawm ringawt hi. Kan han bel khawm aw tiang chu ni ta. Nia, hei lo ti zel la. Aw. Hei hi, ahh, ro pakhat a ni ve zel a ti mai ang. Ni e. I Thil dangin hnu chhiah te pawh kan hlut a, i la tih leh zel kan beisei a, hmun dangah mi kal bo san lo la, ni e ni e aw. Awle awle kan lawm kan sia a in thla hrun awm zawk amarawh chu kan a siamna hmuna min rawn kalchilh a kha kan lawm keimah zawk pawh hi ka lawm lutuk a maw A hmuna han inhmuhpui thei hlu ve a, tiang ang te te kha. Tikhanin, Aw, a hau tak zia te ti hian min rawn hmuhpui a, lawmawm lutuk. Awle, awle, keipawh le ka lawm e.